Belren News mafhungo nga rwetshidzwa maremba
Ndo livhuwa vhukuma zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Tsedzuluso ntswa u bva Yunivesithi ya Manchester yo wana uri shango ḽa India ḽo engedza hekithara dzi ṱoḓaho u hovhelela milioni mbili khoma nthihi dza miri kha miṅwaha ya fumi yo fhelaho. Izwi ndi nga ṅwambo wa mbekanyamushumo dza u vusuludza na u ṱavha miri dzo rangwaho phanḓa nga muvhuso.

Kha ngudo yo ganḓiswaho kha dzhenala ya Size Mic Record, vhorasaintsi vha ri vho rekhoda midzinginyo miṱuku i paḓaho tshigidi na maḓana a sumbe ngei kha ḽa Alaska nga tshifhinga tsha miṅwaha miraru. Tsedzuluso yo shumisa thekhinoḽodzhi ya tshizwino u kuvhanganya datha tshipembe ha Alaska vhukati ha ṅwaha wa gidimbili fumi malo na gidimbili fumbili nthihi Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Australian National University. Dokotela Pfarelo Matsila, Mama Thuntsha, muṅwali wa bugu Becoming Doctor Matsila, Essays on Survival and Becoming, u ri iyi bugu yo ḓisendeka kha lwendo lwawe lwa zwa pfunzo musi a tshi swika hune a avhelwa ṱhanziela ya vhudokotela ha zwa soshiolodzhi kha zwa mbeu na ngudo dza zwa mutakalo Kha ri pfe Dokotela Pfarelo Matsila Mamatuntsha a tshi ṱalutshedza.
Nṋe ndi pfi Pfarelo Matsila Mamathuntsha. Ndo ṅwala bugu yanga yo no pfi Becoming Doctor Matsila Essays on Survival um and Becoming. Heinoni bugu yo ḓisendeka kha lwendo lwanga lwa musi ndi tshi yo wana PhD. Tshipikwa tshihulwane tshe tsha ngita uri ndi ṅwale heinoni bugu, ndi nga uri ndo sedza nda vhona uri sa ṅwana wa u thoma, u wana u isa phanḓa pfunzo dzawe nda swika kha vhudokotela. Ndo vha ndi sina muthu ane nda nga ri ndo aluwa ndi tshi lavhelela khaye, so nda ṅwala heinoni bugu ndi tshi khou itela uri vhaṱuku kha nṋe vharathu na dzi khaladzi dzanga vha vhe na tshiṅwe tshithu tshine vha nga kona u lavhelela khatsho musi vha tshi nyaga u isa phanḓa na pfunzo dzavho. Tshihulwane tshine nda nga nyaga u ṱuṱuwedza ngatsho vhaswa vhane vha ḓovha vha khou vhala heinoni bugu kana vhabebi vhane vha ḓo rengela vhana vhavho heinoni bugu ndi ya uri, vhutshiloni mathada a dzulela u ḓa, vhutshiloni zwikhukhulisi zwi a dzulela u ḓa mara hezwi zwikhukhulisi a zwi tei u ri thithisa kana u ri fhambanya na mabono ashu a u ḓi vhona ri vhathu vhane vha a kona u ḓi imisa nga vhoṱhe. nga maanḓa arali ni tshe na vhabebi vhane vha ya ni tika. Ndi vhona uri ndi zwa ndeme uri ni dzhie hetshinoni tshikhala u ḓi mannḓafhadza ngauri hupfi a sa shumi a songo ḽa, naho Venḓa ḽa hashu ḽi sa ladzi ṅwana na nḓala ndi vhona uri ndi zwa ndeme u dzhia zwipikwa zwine ra vha nazwo uri ri ḓiitele vhumatshelo vhune na riṋe vhaṋe ra ḓihudza ngaho, vhumatshelo vhune na vha ri salaho murahu vha nga kona u ḓihudza ngaho.
A guma nga u rali mafhungo e nda vha farela one. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshi ḓaho. A